ka so mi naan kana ti bɔhi naa mi ti yɛli pulimpuŋ maa di mala pulimpuŋ shɛŋa yaɣa bee pulimpuŋ kam ba pira a yi yuli viɛl yɛliŋa di lula sibisi naa bɔhi la ti gba mi ni pulimpuŋ beni ka pulimpuŋ be kamaa pulimpuŋ tooi ʒe n-tabi tia pulimpuŋ tooi ʒe daboli zuɣu pulimpuŋ tooi ʒe ya polo din yɛli lala ti naan yɛli a yi ti nyɛ pulimpuŋ ŋun tam daboli zuɣu Ti gba mini lala bimbeni. Baa ti yaa ni pulimpɔŋɔ di saha ku wuhirimi yaa a yi ku nyɛ pulimpɔŋ ka hal o ʒi a yiŋ sambani ni a ni tooi yiɣi di zuɣu bɔhi shɛŋa beni di mini suɣulo ka viɛnyɛla ŋan lahi nyɛ ni yi bɔhira ti yɛn niŋ ti laa yɛtɔɣa ti yɛn maala ti ni n yɛli yɛtɔɣa maa n piɛli sɔŋ ka di neei viɛnyɛla din yɛn chaɣ bɔhisi ka dinni di zuɣu dolila zilini ŋɔ maa di ni yɛli shɛm dini n be dinni din bi yɛli shɛm di pala di tamla dinni di kala dinni bɔhi shɛŋa din lahi tom pahi ka niriba gba lahi tooi zooi ka bɛ bɔhiri li pam nyɛla bɛ bɔhira ni di nyurimi ayi di bi nyura, su bi nyɛli di bi nyura. A yi su li laa hal li nti kpa daba ayopɔin, ka a kparigi li zaŋ li chaŋ ti bahi guli yili zuɣu, ka shɛba mi naan pa bɔhiri maa, Ŋun be shɛli maa ka guli yi wula ka o yɛn niŋ? Di saha a yɛn niŋ ka a ti deei chaŋ ti bahi a bee wula ka a bɔri ŋɔ m ba pira? A yɛn niŋ ka na deei chaŋ ti bahi? Din biɛla n-nyɛ sara, a yi ni chaŋ luɣ shɛli polo guli yili ni bee? Ka a yɛn niŋla wula? Din biɛla n-nyɛ sara, mani nuu karili ni a ni bɔhiri ma ŋɔ a yɛn ni niŋ wula? N kani ni yɛn niŋ shɛm di puuni? Bɛ yaa niŋ Kanaan be shɛli a ti niŋ guli yili bahi nimaani. Toli zuɣu, m ba piri ma, zaŋ ya suɣilo. Di yi ti niŋ ka ti bahi ti la, di bi sibisi ni yi niŋdi binyɛr shɛŋa ka ti ŋmɛri ti nyɛhi yi nyɔlila taba zaŋ kana di polo. Daadama nim ku ti mali pressure la hal nti paai saha shɛli kaman maŋmaŋ foon kaman lan ka yubu zaŋ kpara polo. A ti yɛn zaŋ li niŋ a suhu yubu binshɛɣu kuri recall, a ti yɛn niŋ o kiri recall. Zaŋ ya suɣilo m ba piri nima, zaŋ ya suɣilo din tu zuɣu ka Naawuni niŋ kparima dibaa ayi. Daadam ŋun be ni yi niŋ suɣilo ka a ni bɔri shɛm mi niŋ, di wuhi ni suɣilo a na bi niŋ mi paai. Toro Dagbamb yɛli ya, N ni suɣili o la ŋun du kuɣili ka di biri biɛrigira. Tin ya yɛl o ka o kali yɛtɔɣa ka ti yɛl o. Din kuli nyɛ shɛli m-bala maa, tiŋkpanyuli di foto ka a yuuni maa. Di zuɣu m ba pira dim suɣili o. A yi nya viidiyo ŋɔ, nyin di yuli ka zaŋ fɔn ʒiya. A gba kpaŋmaŋ maa ka a shee yi leei viɛn yɛla, ka di paai salo. Din yɛn chɛ ka lala bɔhisi maa ni kool maa ka di gba na niŋ wula ka di na kana tiŋ biɛla? Yandi n yɛra mi, a yi dolima TikTok kɔŋko din tooi niŋ ka a nyarila vidiyo maa zaɣ ŋmahi ka bi baŋ di soli. Kpaŋmaamiŋa, a yi ʒi foon yɛtɔɣa ka m-bo bɔhira dahin shɛŋkan ka a yɛn baŋ, a ni nya bini ka di mali a faani. A yɛn bola soli n-nya ŋun mi di yɛtɔɣa ka a yɛl o, Zaɣila, n bɔri ni n doli m ba wulaŋ Facebook. O yɛn noo bini maa yuli booni la Bɔhiri N-Nya Baŋda. O yi ku sɛɛchili peeji maa yɛn yɛm na, ka o folo yi. Ka o yɛn noo lahi be YouTube gba zaa. Di lahi nyɛla Bɔhiri N-Nya Baŋda, N ku sɛchi di yɛn yim na ka o ful o yi. N lan bela Instagram gba zaa. A ku sɛchi bɔhiri n yɛn baŋ na. To nyɛma nimaani ka niriba lee mi ashee nimaani mi n-lee lu alaha. N yi poosi viidiyo Facebook di yɛn shɛli n niŋ Instagram maa. Ba Facebook maa, Facebook maa n-tooi piri li kaman viidiyo paai kaman six minutes. Facebook n-tooi piri lahi n-ti paai kaman fifteen ka shɛŋa paai one minute. To amaa di yi shee li bahi nira di yɛn nyɛla viidiyo maa nyɛla zaɣ muni. di zuɣu a chaŋ nimaa vidiyo nima a yi nyɛ vidiyo shɛli ka labi nyɛla nyɛla facebook di zuɣu a ni tooi bo binshaɣu facebook ka boli hali ka too ma ka vidiyo nima galisi yaɣa amaa instagram maa di kala youtube maa gba kala to kum ka nyɛ ha maa paɣa man ka a dona luɣa atɔŋ maa zaasa shɛli ti ka alaafee n kulila shɛli puuni to di zuɣu din kɔɛ n chaɣa saha shɛli kam zaasa ka a nyɛri binyɛra viɛnyɛla ni to yuli ka niŋ afaani viɛnyɛliŋga to amaa n bɛ niŋa bɛm Kukoli din pahiri ata maa dihi tabili di nyɛla din yan kana. Di gba zaa nyɛla kukoli din tula ka niriba pam ni niŋ interest ni bɛ di afaani pam zaŋ kpa di polo. Di zuɣu ni bo dooshee dɔni Naawuni yiko nti nyɛla ban ni labina nti zaŋ yɛtɔɣ shɛli pahi din yɛra saha shɛli kam man wula miliɔn garima ni gari so ŋuna Naawuni mi.